Awle hei kan hriat ang hian vawiin hi ni sawmhnih leh pariat thlanga sani sawmhnih panga a ni a hre tlang deuh a ka awpawh phui mai thei a lo hrethiam dawn nia vawiin chu tukin tukin tangin hei zinga vlog kan tum mai hi a hmun kan zuk a lang a Hei la hrelo tam tak an awm thei a, tur tlang mi dum feel a ni. Ka hri tlang a ka awm mak vek. He ta, nal khawp mai. Khu khu, hmuna an zu kal dawn a ni.

Hei bungrua vel a awm rum rit te chu tam tak a ni chhang lampang hi Indian professional footballer JJ in kawng a ni a Indian professional footballer legend tih te awk te. Jerin kawng a ni a, chuan KV panna kawng a ni bawk a. Aw, a pan chhoh theih vek haw kawng a ni pah bawk a ni. Chulai hianin ah, hei. Sample vel lo dah nawm hmel khawp mai. Kan rian za ringawt a, a vui thlak thin aw. lut ang mah hian kal pheng a bungrua dah nual mai hei cement eng eng maw ni hei hi chu a han sak dan tur a zir in ka hre ve lo a ni.

Tah hianin mipa zunin mipa toilet tur kha lo let ta a ni. Tah hian aw a zun pur pur theih dawn ang te a ni. Hrok chu pawi hle mai. Rum tak te te hi a tam, an siam ta vang reng khawp mai hei. Tah pawh hei hi kitchen nih duh hmel a. Peter chhang a. Hei inchung chhoh na. Ka chho rih lo ang inah hei hi a lo lang hlawl mai a, hei hi grass hnuaia an phah ang chi hi a ni em ka hre lo a, grass hnuai chi an phah ang chi, an phah dup ang chi kha nih chuanin a nih ka ring a, communal lamah min lo hrilh min lo hrilh theho I sport man ni tho mai la, thil hi a hriat lo ve theih tho a. Chan chu artificial hi an siam dan zawng zawng in an hre vek bik lo a. Umm, herawhah pawhin dah thur mai saw.

Nuam khawp mai kan lawi ve thin kan lawi ve tawh thin a, umm tah hianin room a lo awm leh a, zau tha hian a hawlh tak mai, aaa hei hi dressing room tur a nih ka ring deuh a, hrasual a ngem ka hrelo a, hei hi room pakhat room pahnih. Chiang tawk in kan la hian aw. Umm. Laliang. Hritlang ve reuh duka buai thlak tlat.

kal phei char char ang a heta ram hian eh a kawt lang vek a nih hi dawtlang eh kan veng chu hei dawtlang hi kan veng a ni a mahse kan awmna kan awm hmun a ni lo a ni. A eizunna vanga in luah a khawsa pangngai awmna chauh a ni ta. Tlai a zau ṭha hian a hawlh hle mai. Reng hianin player zawh kan chho dawn tiin a leh chu. Chho hmasi lawk ang aw tiin. Mi hal a lo lawm dur dur ang a. Va nuam dawn em. Tah hian tiin. A nuam ngawt ang. Hei hi hmuh duh chu chu Indian a Indian professional footballer legend JJ Lalpek hlua in a ni a. Tunah hian mla a nih hran ta a ni. A in khi thlan tui leh. Hnaptui, Umm, uang ah uang deuh reuh si fiang thu ang, thu tak lem lo in Hnaptui leh Thlantui nena sak a ni a, ama thawh chhuah ah corruption tel hauh lo a a in a ni. Report urhsun ngang mai zuk tha leng a, chuanin tah hian ka la nga umm chunga chhoh theihna a awm leh a, a pa kha chu khatiang deuh vek kha a ni tawh a ni, a lehlamah sawn sawtah sawn kan kal phei pawn kawng a tawp tawh tho a saw, lai han entir leh enpui leh zuai zawng che u hei.

A chhungah chuan ṭawng vak chi pawh a lo ṭawng khawk lutuk a maw? Hetiang chi i nge ni ang? Aw cement var chi wall putty kan tih ang chi kha a nih ngim le. A var vek a a khawih peih loh hi ka bal zo vek. Hetah hianin umm Solaisa chu phei mai la, tuna kan kalna hnu tawh ang room tho kha in hmu dawn a chuvang chuan la tam vak lo mai ang, hei bungrua vel an dah deuh nual a tichuan. A chungah an tho ngat a ram hian a chung chhohna pawh nuam fu a ni. chuan a lo lal hlir lawk ang hei tah hianin ah entute ho thutna tur hi a lo awm phei leh hung ta a umm kan kal ve lawk ang tihna tah hianin umm helai hi tlema a thu lo deuh ah pawh thut ve theih a tur ang ang kha a ni ta hei. Zau ve deuh tawk taka lo awm ta a, nuam dawn khawp mai. He Lapui bumbum a nia, an thing hi a an thil hmang hi mau leh thing zai char tiin an hmang a, char char chuan hmang lo a nih hi. Report ṭuhlo duh dawn report a hei hi lian ṭha hle mai library en tute tur en tute a en tu tur te awm a tur a nih dawn hmel a thil hi dang tah hianin eng nge awm toilet vel anih ka ring a la hemi. Aw, eng emaw han in thil an ei vel na tur a ni, chuan chu kitchen a nih duh hmel thleng sil na tih vel a awm deuh tlat mai a, in tih fai zawk zawk na tur a nih duh hmel em a, a nawm a nawm a nawm zi hi. Zin a kan chhoh na ha, an chhuah chhoh na ha a ni. nuam hle mai chuan chungah a chho leng a a chung tang hianin thlir tha ve leh dawn ni um kehchu maw ih hetihin ka ti lang. lo thei lo thin. Hma te khawi nge lah pawh hian tiang hi hmuh tur a awm reng mai ni. Ka ti lang zak chak dawn lo chu. Sawi sel mai lah hei chu ka la dawn. Chhan chu lai tar a ni vangin ka ru lo. A neituin a chang hre tawh lo chu zun mai. Hei zu bur te lo awm a tih hian i Sports and Infrastructure a hmun playground hmun hi chu hetiang tihna hian hmang lo hram hram ten u i a zah pui awm a zah pawh a zah awm field hi maw I lo hram hram a hu. Rih lo i nun hlimna ni se, a ram pum khawp in an ru suau suau ang chu maw? Chuvang chuan in hetiang hi i ti tawh lo hram ang u, kan tih duh nih chuan hmun dai fem zawk te zawng hram hram ila. Ualau deuh a ti lo hian he tunah pawh mi dum field playground a chung zawkah hian tiang hi ka hmu hei. Kei chu ka sawi fak dawna zah thlak ka ti. Mizo hi ka ti nge kan feel theih reng reng loh mai ni. Zu hi kan duh ni chuan in in in in hlum deuh law law mai tur a nia. Thin hi rim deuh tlat thin a. Thu dang a lai chuan kan sawi leh duai ni chu. Hei pawh insil fai tawh ni awm tak a ni. A hnuai chiah hi aw hei hi thu lo deuh awmna tur a nih hmel. Thu lo deuh an tir tlem a aw helai vel hi a nuam hle a ni. Umm changkang chin tarang hianin. I eng youtube channel ah nge mawni ka hmu a tara hian in a like theih dawn e a ti mah se board member te awmna chief guest te thut na tang in tum a an like ngai lo a a thei pawh thei bawk lo a kan opposite atang chiah sawn an like thin zawk a ni saw saw ah camera man te ho media ho thut na tur te a nih hmel a. Kan sawi ve lawk a nih chu. Chuan thla lampang view en lawk ang. Nuam hle mai. Saw ta san khuwa awm. Camera na focus pha tawh lo. Nuam hmel lutuk. Hei a nuam khawp mai. Tunlai tha lai te dream aw tiang hi ka hmuh tir chauh aw kawt zau nuam hu an hmanlai hmanlai in sak in an sa a rangva chu hlui thei lo kum tam tak daih tur an sa a kawt zau nuam em em mai a nei bawk a tunlai tha lai te dream a ni. Ka ṭha lai puite, kan dream a ni. Khutiang in kawt leh khutiang in khu. Nuam hle mai Women Polytechnic, Women's Polytechnic awm bawk a, thlang lamah khuan in line pawh hi bon rih ṭah viau a ni. Nuam hle mai. Hei hian chhuk thla leng a, umm hei ka chhuk thla a, kal zel anga tichuan aha helamah hian hei tui chhe paihna tur tha deuh tawk tak a lo la awm a.

khi khi ala ala dan ruanga mani pui ve khop mai ding ding mai an tih khur chhan hi Ka sawi tawh nghan thil hi ka hre hre lo khawp a, sports lampang ti thin a ti lo chuan an tih khur chhan hi ah min lo hrilh teuh ka hre hauh lo a ni. Tih khur chhan hi ka hre hauh lo a ni. Nawm hmel hle mai, a nuam dawn. Umm, a nuam dawn ang tak mai ni. Ka comment, comment a nih thiam vak lo a chu chu tawngkam bungraw neih that deuh te hi ngai ve deuh a. Bungraw si seng seng mai, tih thuai thuai lah. Hei chu, tihah a ni mai a. chip chiar takin kan tih hman tawh lo ang a ih heta tanga khutah thlang lam atanga a lan dan a ni mai nawm hmel lutuk hei nawm hmel khawp mai em ka leh nga ka hi ni ngei awm hmm

A nuam khawp mai. Hei zun leh zun min duh tha deuh mai lo siam bawk a. Tah hianin kut kut silna la dah vek dawn a ken. Dah phei diat diat dawn. Chuan lai a thim lut tuk a bawk a na. A chu eng nge eng tu hi ka hre lo a, lem a na. Umm, tah pawh hianin chu khatiang tho khanin la siam tawh tho a, a nuam dawn. A rawn chhuak leh ngha a. nuam hle mai umm mi dum feel durtlang playground tur hi a changkang dawn belh chiang dawl ang tih bawk a ring a ni a ha ni deuh mai a. Chuanin leh hianin umm a nuam hle a ni ruah hi rawn sur vak tum bawk sia duang tawk pawh chuan bel chiang hman dawn rih lo nih hi a nuam hle mai. Rawra pawh saw tam a tam mang kheng a rawn dah tawh a. Supply la kal char char hei. Sawtah sawnin saw lai deuhah sawn a siamtu hemi playground saw tur a vai ho an nia. Tuna kan hmanruah hi chu tun tuna kan bungrua hi chu. a lo nih ka ring lo a, Mizoram sorkar supply nih ka ring vak lo a, central supply nih ka ring a, ni awm hle a ni. Tah hian media ho an thu anga a chung atang hian live theih turin siam dawn a ni. nuam khawp mai mahse eee thei midum field midum field durtlang playground chu chang thung dawn a nuam dawn grass an phah manga eee a nuam viau ang. Kha ti deuh kha ni mai. Helai hian la explore lo in ka hria kan la kal lo in ka hria. Hmm, sap tawng te kan hmang ve a. In thiam ber lo mang zia zang hian. Helai mi hi ka hre ta miah lo ni. Thir ban kual a ni. thir ban kual um khi chu luh chhuah vek tawh lo mai ang saw ta rang sawn luhna a awm a step chho a awm a tichuan saw saw hemi a chung khi ih tui a khuap vek a a chung khi a zawl chu chu ni mai. Ahh nimin zingah kan kal tawh a ka hri a ka ba hard takin a a ha ni deuh mai hemi hemi chung hi a zawl Khawthlir na nuam dawn lutuk umm ha ha ni herin a rawn rat tam ngang mai hetah main gate chhuah la tur awm dawn a nuam dawn hle a ni. Hi pawh hi main gate pathum na tur a nih ka ring vel a. Chuan ti zawng khan hi kan duh tawk dawn a ni. Video te hmuhna mi tih chuan milo like la milo subscribe sak la, milo share sak keuh dawn leh aw. I dam i lo dam anga i lo enkawl tha anga ruihhlo tel lo in lo hlim ang che, hlim lo tawm ang che aw.